Kerkükde ýaşaýan türkmen doganlarymyza Allajan gülüp bakdy, eýe boldular, söz hakyna eýe boldular, bir giden toý berýärler, begenýärler, şatlanýarlar, tüweleme, menem begenýän. Allajan şol Afganystanda ýaşaýan türkmen doganlarymyzam şolar ýala toplanyp, bir milli baýramçylyk berip ýa türkmen taryhynyň ýüz ýyllygyny belleseler, bir baýram dabaralaryny geçirip, ine, türkmen baýramy diýip bir baýramçylyk zat geçirseler, bilýäňmi, Afganystanyň içinde, türkmenleriň ýaşaýan ýerinde. Eýrandaky türkmen doganlarymyz. Onsoň bize-de näme Alla nesip etse Türkmenistanda-da türkmenler şeýdip bir agzybirlenişip da goňşy goňşudan göz alar diýýä-de. Meselem şol Allajana şükürler bolsun Yrak başlady şu wagyt. Yrak başlady, Suriýa başlady. Eýran, Afganistan bu taýdaky türkmenlerem ýüz ýyllyk türkmen taryhy diýip gutlap başlasalar, begenip başlasalar, baýramçylyk çärelerini geçirip başlasalar Belki gurbana gitdigim bizleriňem ýüzümiz gülse Türkmenistandaky türkmenlerem bir türkmeniň ýüz ýyldan soňra özüne gelmekligi diýip bir taryhyny gutlap bir özüniň ähli gymmatlyklaryna eýe bolsada türkmenlerem bilýäňmi ömür arzuwym şo daro gözäň getirip gör ömür arzuwym şul Türkmenistanyň içinde türkmenler bir türkmeniň bir ýüz ýyllyk taryhyny gutlap birek-birege mähirli göz bilen bakmaklygy, dost-doganlyk gatnaşygyny gurmaklygy, bir-birine bolan ýigrenç nefretini geçirimlik etmekligini arzuw edýäris. Belki gurbana gitdigim ugruna bolar diýip umyt edýän tüweleme Kerkükdäki türkmen doganlarymyz maşallah göz degmesin. Hawa, ana şolaram agzala biz, agzala biz diýdiler, ýöne agzybir bolygedänim şu wagt ýüz ýyldan soňra türkmenler özüne gelmäne başlady-ow, ýüz ýyl, bak doganjyklarym bir pikir edip görüň-ow. Ýagny ýüz ýyldan soňra men türkmen diýmäne başladylar. Bu begendiriji ýagdaý. Ýüz ýyldan soňra men türkmen diýip başladylar o göz öňe türkler. Heý gurbana gitdim. Görä bu keçbeleň işine. Ýüz ýyldan soňra türkmenler men türkmen diýip başlady. Hawa. Meniň dilim bar, medeniýetim bar, däp-dessurym bar, taryhym bar diýip başlady. Meselem, şol men orslaryň programmalaryny diňleýän-de, orslaryň taryhçylaryny diňleýän. Näme üçin men orslary diňleýän bilýäňizmi? Çünki biziň taryhymyz, biziň syrymyz orslaryň elinde. Şoň üçin men şu ors taryhçylaryny diňleýän oturyp, orsuň taryhçylaryny diňleýän. Şonda şolar näme diýýär? E men bul syganlary bile blok edýämi bular nirden çykýara bu syganlaram bizde gaty känoo bularam toba etdim bara bularyňam erke ur koçasy ylgaşyp öler biziň içimizde ýagny şol orslaryň taryhçysyny diňleýän bilenem şonda orslar bize gürrüň berýä bir milletiň diýýä bir milletiň kimligini Kimligini, seret! Bir milletiň kimligini, taryhyny, dilini ýok edip bilseň diýýär. Şo millet diýýär ýok bolup gidýär, edil türkmenler ýaly diýýär-ow. Gözeň getirip gör, ýagny bizleri mysal berýär. Ýagny men şol orsuň taryhçylaryny oturyp diňleýän-dä, şonda şolar gürrüň berýär. Bir milletiň taryhyny, Ondan soňra dilini, kimligini ýok edip bilseň diýýär, şo millet özüni ýok edýär diýýär. Ýagny guran agaç ýalak ýapragyny dökýär diýip türkmenler mysal berdi-ä. Oturyp güldüm hem başda, ýöne soň gynandym, äý dogrudanam türkmenler kimligini unutdy-ow, bilä kim kime meňzediler o. Ýarymyzy hindilere meňzetdiler, hindi kino görkezip. Ýarymyzy orslara meňzetdiler, orsuň mafiýasyny, ýenisini görkezip. Ýarymyzama iňlislere, amerikanlara meňzetdiler. Indem-ä barym-ýogum bir nazar ölse görün kim gazar diýe araplara meňzedip ýörler, bilýäňmi? O owadan-owadan gyzlarymyzy Dubaýa äkidip ite sikdirýärler, awçarka sikdirýärler bile. Pul berip, pul berip o gyz gyzyň bokuny iýýär-ow gözüňe ätip gör. Owadan-owadan gyzlara pul berýärler, bir-biriniň bokuny iýdirýärler-ow, toba etdim wara. Ýagny şol açlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez diýýär-ä doganjyklarym. Bizleri nä güne saldylar-ow, bizi kime meňzetdiler? Hü? Ýarymyz hindilere meňzäp ýörüs, ýarymyz bile ol orslara, amerikanlara meňzäp ýörüs, ýarymyz bile araplara meňzäp ýörüs, ýöne şu türkmene meňzeýän ýok-da. Gördüňmi gözüň bilen diýýä. Bak doganjygym, men saňa syr bereýin, seret. Ýutubda, TikTokda, Instagramda, Facebookda paýlaşylmaýan wideorolikler, blogerler tarapyndan döredilen Telegram gruppalar bar. Meselem, Telegram gruppalar bar. Şol Telegram gruppanyň içinde ýörite wideolar bar. Meselem şo taýda uruş wideolary paýlaşýarlar, ölüm wideolary paýlaşýarlar. Ýagny şo taýda şular ýaly seksualnyý wideolary paýlaşýarlar, şeýle telegram gruppalar bar. Onsoň şol telegram gruppanyň içine girýäň welinem şu Dubaýa gidýän owadan-owadan emjekli, götli, dodakly gyzlar bardyr. Islendik ýurtdan, meselem Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, dünýäniň her ýüzünden owadan gyzlar gelýär. Soň bulara pul berip, bulary

Meselem häzir tiktokda o wideolary ýaýynlasaň ejeň blok edýär a. O wideolary ýaýynlatdyrmaýarlar doganjyklarym. Şonuň üçin olar şol telegram gruppalarda paýlaşýarlar gözüň ýetirip gör. Şonsoň men şol telegram gruppanyň içine girip görýän-de, köp zatlar görýän men oturyp, synlaýan, yzarlaýan, diňleýän, öwrenýän. Ýagny dünýäde nämeler bolupdyr. Özüňi kim, geçmişiňi ýatla diýýär. Bizler Ybraýym pygamberiň nesilleri. Hezreti Ybraýym pygamberiň, hezreti Zülkarnaýyl pygamberiň nesilleri bizler. Meselem, köpüňiz bilýänem dälsiňiz, bul hezreti Ybraýym pygamber kim bolýar, hezreti Zülkarnaýyl pygamber kim bolýar, bilýän dälsiňiz. Bilýän bir giden taryhlar bar, doganjyklar. Mine bizler hezreti Ybraýym pygamberiň nesilleri, nebereleri. Meselem, hezreti Ybraýym pygamberiň Yshak, Ýakup diýen ogullary bolan. Bizlerem şonuň nesilleri. Ýöne gynansak-da, bizlere orsuň taryhyny öwretdiler, hindi kino görkezdiler, şahruhany görkezdiler, ýene garygöri görkezdiler, biziň taryhymyzy, kimligimizi unutdyrdylar. Meselem, Kurany Kerimde Keýf süresi bar, Gowak diýen bir süre bar. On sekizinji süre. Kurany Kerimiň on sekizinji süresine giren wagtyňyz şu gowak diýen süre şol. Keýf diýmeklik gowak diýmeklik. Şonuň üçin-de Allatagalla biziň pygamberimize unudylan hakda habar berýär, ýagny Hezreti Zülkarnaýyl pygamber hakda gürrüň berýär. Hezreti Zülkarnaýyl pygamber günüň dogýan tarapyndan günüň batýan tarapyna deňeç hereket edýär. we Allahyň duşmanlaryny we bir giden jahyl toplulyga Allahyň barlygyny, tek Ýaratyjy bolan birjik Allaha iman etmelidigini wagyz edýär. Allatagalla oňa öýle bir güýç berýär, akyl berýär. Şonda Äjüt-Mäjütler diýen bir toplulyk bar. Ol bir giden adamlara zyýan berýän ekeni, obalara, adamlara zyýan berýän Äjüt-Mäjüt toplulygy bar ekeni. Onsoňam şu Allatagallanyň kömegi bilen, Allatagallanyň gudraty bilen äjüt-mäjütleri bir dag, iki dagyň ortasynda demri eredip, üstüne gurşun guýup, demir bilen bakyry eredip, şony dagyň içinde gabaýar we diýýär ki, Allatagalladan emir geldi. Alla diýiberse, okaýarlar öýdýän-ä. Bularyň-a müftüleri, mollalary bar-da. Alla diýiberseň, ýakanok bulara-da, görýäňmi? Derrew düwnükdirýär. Şonda şu hezreti Zülkarnaýn pygamber diýýär ki, Alladan emir gelen güni bu dag ýaryljakdyr we äjüt-mäjütler ýer ýüzüne çykjakdyr diýýär. Şonda şu hezreti Zülkarnaýn pygamber Oguz han diýip çaklaýarlar köp kişini. Meselem, bizler Oguz diýýäs-ä özümize. Göz ene bizler Oguz diýýäs, Oguzlar. Meselem, Oguzlar nirde ýaşan? Oguzlar hemişe daglyk ýerlerde ýaşan. Meselem, ine şul Afganystan daglarynda Oguzlar ýaşan. Gazneli döwründe Seljuklyny hem ýeňen şol Oguz türkmenleri. Meselem, şol Owganystanda bir giden türkmenleri bar. Owganystan daglarynda oguzlar ýaşan şolar Gazneli döwletinden galan oguzlar ýaşaýar şolar Seljuklinam ýeňdi şolar meselem Seljukliniň iň soňky soltany Soltan Sanjar bardy Seljukliniň iň soňky soltany Soltan Sanjar oguzlaryň üstüne şol Owganystan dagynda ýaşaýan türkmenlere söweş edýär we ýeňilýär çünki türkmenler Seljuklini tutýarlar dany ýygnaýarlar Bilýäňmi, ýeňýärler dany, muny ýesir alýarlar, oguzlar. Şonuň üçin syn etseňiz, Owganystan daglaryny ele geçirmeklik üçin kyrk ýyllap iňlisler, orslar, içindäkiler hemmesi söweş etdi. Päkistanam, Hindistanam, iňlislerem, içindenem haýyn döretdiler, orslaram söweşdiler, hatda Türkmenistanda ýaşaýan türkmenlerem aldylar dany. Iňlisler bilen söweşmeli diýip türkmenler bilen söweşdirdiler, ýöne ýeňip bilmediler. Şo taýda oguz türkmenleri ýaşaýar, meselem, Owganystandaky türkmenlere syn ediň, biz oguz diýýändirler. Diline, dinine, medeniýetine nägileg wepalydyrlar. Meselem, daşyndan seretseň agzala ýalakdyr. Afganystanda ýaşaýan türkmenleriň daşyndan syn etseň agzala ýalakdyr, ýöne şolaň birine degip görüň, birine. Ejeň näder, hemmesi birleşýärler, bokuňyzy çykarýarlar. Çünki olaryň ganynda oguz gany bar, oguz gany. Bularyňam taryhçy adamlaryny öldürdiler, bularyňam ýaşulularyny öldürdiler, bularyňam bilýän alymlaryny, taryhçylaryny öldürdiler, öldürdiler. Bulara-da taryhy unutdyrmak isleýärler. Ýöne bulara taryhy unutdyryp bilenoklar, çünki Allatagalla diýýär ki, Akyly beren Men diýýär. Allah Tagala Kurany Kerimde açyk aýdýar, Men akyl berdim diýýär. Eger Men islemesem diýýär, seniň bul aklyň hiç zady bilmez diýýär. Gözüň ýetirip gör, şonuň üçin Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň ganynda oguz gany bar. Olar bilýär, kimiň kimligini tanaýar. Meselem, Bizleri ruslaşdyrdylar. Dogry dälmi? Bizleri orsa meňzetdiler. Bir giden degşirmelerimiz bar. Orsy gowy görýänler bar. Bir giden degşirmeler bar. Öz taryhyny, medeniýetini, däp-dessuryny, dilini, ähli gymmatlyklaryny unudanlar bar. Unutdylar çünki bizleri baryp bilýäňmi ol Bize Lomakin, Lomakin geldi, Skobelew geldi, Galkin geldi, Lenin geldi, Stalin geldi, bir giden katiller geldi-ä, bizleri içimizden geçdiler-ä, agzymyzdan girip götümizden çykdylar-ä. Biziňkileri narkoman etdiler, alkaş etdiler, ýeňi ýoluk etdiler, gedaý etdiler, haramzada bir iteşek ýalak etdiler. Syn edýäňmi, ýaş nesil? Ýaş nesilimiziň akyl düşünjesini zaýaladylar barow. Gözeňe tükür adamlar türkmençe sözlüklere düşünmeýäler. Meselem indi şu wagt türkmençe gürläp otyryn, Afganistandaky türkmen doganlarym maňa düşünýä. Oturypjyk diňleýäler. Emma biziňkileriň köpüsi düşünýän däldir. Syn edýäňem düşünenoklar çünki türkmençe gürlemäni unutdylaraw. Ýarym özbekçe, ýarym orsça, ýarym türkçe garym-gatym edip ylgaşyp ýörler. Biziňkilere syn edip göräýiň. Ýarym orsça, ýarym türkçe, ýarym özbekçe garym gatym edip syçraşyp ýörendirler ortada gözeňňe türkler çünki kimligini unutdyrdylar-ow, kimligimizi unutdyk-a. Ata-babalarymyzy unutdyk, taryhymyzy unutdyk, medeniýetimizi unutdyk, däp-dessurymyzy unutdyk. Bizler kimler bilen ýaşap ýörüs? Bizleri kim goraýar bilýäňizmi? Bizleri Afganistandaky türkmenler goraýar. Özbegistandaky türkmenler goraýar, Eýrandaky türkmenler goraýar, emma Türkmenistanyň içinde kimler ýaşaýar? Türkmenistanyň içinde kimler ýaşaýar we bulary kimler goraýar? Dünýäden bihabar gezip ýören Afganistandaky türkmen doganlarymyz Türkmenistanda türkmenler ýaşaýarmyka diýýär. Eýrandaky Dünýäden bihabar gezip ýören Eýrandaky türkmen doganlarymyz Türkmenistanda türkmenler ýaşaýarmyka diýýär. Özbegistanda on milliondan gowrak garagalpak türkmenleri bar. Türkmenistanda türkmenler ýaşaýar diýýärler. Bizlerden umyt bekleýärler. Göz öňüne tutup gör. Emma Türkmenistanda kimler ýaşaýar? Daş-töwregimizdäki türkmenleriň umydyny ele alyp, olar bile kösäp oturan kimler ýaşaýar? Dünýä ýüzündäki türkmenler Türkmenistandan umyt bekleýär-ow. Bir sanak erkek, mert ýigit çykyp, türkmenleriň başyny birikdirer diýip bir arzuw edýärler-ow. Ata Watanym Türkmenistan diýip, hormat goýýarlar, emma kimler ýaşaýar? Kimler eýe çykdy? Türkmenistan Watanymyza, döwletimize, ol wezipelere kimler eýe çykdy? Hü? Enşalla gün gelejek, Ybraýym pygamberiň nesilleri, türkmenler birikjek we bu zalymlaryň soňuna sogan ekjek. Ol ast-asta gelip oty. Ol meniň sözüm däl. Ol meniň aýdýan sözüm däl. Bu zatlar boljakdyr. Syn edip görüň, enşalla, Ybraýym pygamberiň nesilleri, türkmenler birikjekdir we bu zalymlaryň soňuna sogan ekjekdir. We dünýä ýüzündäki türkmenlere eýe çykjakdyr o. Eýranda, Afganystanda, Suriýada, Yrakda, Pakistanda, Hindistanda, dünýä ýüzünde türkmenler yzan juwan bolup ýörüw han ha uýgurlara seredä. Hytaýda uýgurlara bir syn edip görüň otuz bäş million uýgur türkmenleri hytaýlaryň koloniýasynda ýaşap ýörüw. Hytaýlaryň koloniýasynda otuz bäş million türkmen ýaşap ýör, uýgurlar. Biz uýgur diýýä asly türkmen-ä olaryň o. Çünki Emir Timur. Emir Timur Hytaýy basyp almaklyk üçin türkmen obalary öňden ugradýar. Emir Timur Hytaýa ýöreýiş etmek üçin, Hytaýy ele geçirmeklik üçin uýgur türkmenleri tutuş obasy bilen birlikde göçürýär. Hytaýy basyp almak üçin türkmenleriň obalaryny göçürýär. A häzir bolsa biziň taryhçylarymyz Emir Timur türkmenleri sürgün etdi diýýär. Bizleri sürgün edenok. Hytaýy basyp almaklyk üçin türkmen obalaryny öňden ugradýar. Yzyndan gitjek wagty Emir Timury zäherläp öldürýärler. Emir Timury zäherläp öldürýärler, türkmenler şo göçen ýerinde galýar. Awganystan tarap daglarynda galýarlar, şol Hytaýa ýakyn töwereginde, Pakistanda, Hindistanda, şol uýgurlaryň ýaşap oturan ýerinde. Ondan soň bir, bir giden ýerlerde galýar türkmen obalary. Syn edýäňizmi? Ýöne bizleri sürgün etdiler diýýär. Biz sürgüne gitmeýäs, biz söweşe gidýäs hemişe. Türkmen obalary basyp aljak döwletlerine göçürýär. Meselem, Osmanly. Osmanly basyp aljak ýurduny meselem basyp aljak ýerine türkmenleri göçürýär. Syn edip görüň meselem kinoda-da görkezýändir. Haýsy galany basyp aljak bolsa şo galanyň daş töweregine türkmen obalaryny göçürýändirler. Syn edip gör. Türkmen obalaryny öňden ugradýarlar. Şo galanyň daş töweregine göçürýärler. Iň bärkisi Seljukly Anadolynyň Seljuklysy. Alladdin, Sultan Alladdin Ärtogrul Gazyny Sugutda ýerleşdirýär. Sugutda kim bar? Şo taýda Haçly Konutynyň galasy bar Sugutda. Zeýnetgül Ärtogluň gazyny oba Türkmenobany şu galanyň gapdalyna göçürýär. Näme üçin? Çünki Seljukly, Emir Temur, Harremşahlar, Osmanlylar hemmesi türkmen obalary basyp aljak döwletleriniň gapdalyna göçürýär. Obasy bilen göçürýär. Şonuň üçin dünýä ýüzünde türkmenler bar, doganjyklar. Bir aýaga kalkynyň, aýaga galyň indi! Şu güne deňeç ezildiňiz, ýygryldyňyz, sessiz gezdiňiz, özüňizi tanadyp bilmediňiz, indi bir tanadyň-aw! Indi bir azajygam bolsa özüňize geliň-ow, özüňize geliň, kimligiňizi tanaň! Hä, indi tüweleme Allajana şükürler bolsun, mana Kerkükde ýaşaýan türkmen doganlarymyz ýüz ýyldan soňra eýe çykdylar-ow, ýüz ýyl gözüňe getirip gör! Yrakda ýaşaýan, Kerkükde ýaşaýan türkmenler ýüz ýyldan soňra şu adany özüni gutlap otyrlar, begenip, begenjini paýlaşyp otyrlar. Indi gezek Afganystan, Eýran, Türkmenistan, dünýä ýüzündäki türkmenler birazjyk galkynyň aw, birazjyk oýanyň kimligiňizi tanaň, taryhyňyzy tanaň aw, taryhyňyzy tanaň. Şu güne deňeç orsuň ideologiýasynda ýaşap gezdik, orsuň taryhyny öwrenip gezdik. Biziň taryhymyzy kimler ýazdy bilýäňizmi? Biziň taryhymyzy, taryh kitaplarymyzy iňlisler ýazdy we orslar ýazdy biziň kitaplarymyzy. Türkmeniň hakyky taryh kitaplary muzeýde ýaty, ine Hytaýyň muzeýinde ýaty. Hytaý Hytaý söweş bermedi. Hytaý özüniň taryhyny saklady. Iňlisler özüniň taryhyny saklady. Orslar özüniň taryhyny saklady. Emma biziň taryhymyz kimlerde? Iňlislerde, orslarda, hytaýlarda. Türkmeniň taryhy kitaby. Syn edýäňizmi? Meselem Turkiýe Osmanlynyň taryhyny aldy. Meselem şu Turkiýe Osmanlynyň taryhyny aldy, köp zatlaryny dikeltdi. Bir giden dikeldilmedik zatlar bar, ýöne nämedän bolsa Osmanlynyň taryhyna eýe çykdy. Çünki şol Erdogan gygyryp-gygyryp aldy-da, Erdogan orator bilýäňmi? Erdogan öýle bir orator, öýle bir gürleýär, öýle bir gürleýär, onuň daş-töweregindäkilerem gowy hereket etdiler. Turkiýedäki Osmanlynyň taryhyna eýe çykdylar. Emma biziň oturaklara seret. Biziň oturaklarymyz gidýärler türkmenlik taryhyny araplara satýarlar, Eýrana satýarlar, Hytaýa satýarlar, orslara satýarlar, garaz türkmenler taryh goýmaýarlar. Iň bärkisi Gökdepäniň söweşi. Meselem men teke türkmendi gygyryp ýören ýasamalar bara bizde. Şo men teke türkmendi gygyryp ýören ýasamalar Gökdepe galasynyň taryhynam bilenoklar çünki gadagan etdilerä. Senet göm bilenoklar, meselem şolar Gökdepe galasynda biziň ata-babalarymyzy öldüren adamlar bilen dogan-dogan bolup ýaşap ýörler agam. Ýene özlerine men teke diýýärler, teke türkmeni diýýärler, bizi öldüren adamlar bilen dogan bolup ýaşaýarlar, azgynçylyk döredýärler, agzalalyk döredýärler, eden-etdilik döredýärler, arabozarlyk döredýärler, hapa-paýyş sökmeklige ugredýärler. Ýöne men teke türkmeni diýýärler, Gökdepede meň ata-babam söweşdi diýýärler. Ýalan sözleýärler ol göze getirip gör. Ýalan sözleýärler, çünki ol Ahal diýen at haçan dakyldy? Hä? Ahal diýen ady haçan dakdylar? Aşgabat diýen ady haçan dakdylar? Bul atlar farsça. Lebap diýmeklik farsça. Göze getirip gör, bilenoklar-a. Çünki Türkmenistany basyp aldylar, Eýranyň kontrolyna berdiler. Düşünýäňiz dälmi? Ýagny Eýran bilen Moskwa ikisi birlikde Türkmenistany kontrol edip gezdiler-aw. Ahal diýen ady dakdylar, Aşgabat diýen ady dakdylar, Lebap diýen ady dakdylar, ýagny Penşenbe, Çarşenbe, Sişenbe, Ýekşenbe diýip bizler şol farsça atlary ulanýarys. Meselem, birinji gün, ikinji gün, üçünji gün diýjek bolsak, Perşenbe, Sişenbe, Çarşenbe, Ýekşenbe, Penşenbe, Çarşenbe diýýäris-ä. Şo farsça doganjyklarym. Aşgabat diýmekligem farsça. Meselem, Aşyklar şäheri. Türkmençe aýdanyňda Aşyklar şäheri. Ýöne sizler farsça ulanýaňyz. Aşgabat diýip farsça ulanýaňyz. Ahal diýip farsça ulanýaňyz. Ahal diýýäňiz-ä farsça. Lebap diýýäňiz farsça. Meselem lebap diýmeklik süýji suw. Ýagny Amyderýanyň kenarynda ýaşaýar diýmeklik şol. Süýji suw. Syn edýäňizmi? Ýagny siz taryhyňyzy bileňzok. Hawa. Men taryhy bilemok. Bu zatlary aýdýan adamlaram ýok edýärdiler. Meselem Moskwa äkidip atyp öldürýärdiler. Gaýsy Atabaýewi tanaýarlarmy şular? Gaýyt Atabaýewi mazary bile ýog-eý şoň. Kim aladasyny etdi? Saparmyrat Türkmenbaşy şoň aladasyny etdimi? Atamyradyň, Atamyrat kyrk bir, kyrk bäşde ölüpdir diýip Moskwadan kim bilýä kimiň gumuny getirdiler, mazaryny getirip Aşgabatda öwlýä gurup çotaýyp jaýladylar. Näme üçin Gaýyt Atabaýewe ýetişikmediler? Gurbangulam eýe çykmady, Serdaram eýe çykmady, Gökdepe galasynyň taryham ýok, ýatlama günäm ýok, hiç ki kyrk bir kyrk bäş hem ýok. Ondan soňra bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Aşgabat ýer bilen ýegsan boldy, onuň taryhy ýok. Ondan soň neme boldy, bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Afganistandaky türkmenler bilen iki türkmeni uruşdyrdylar, onuň taryhy ýok. Ýagny näme üçin seredenok? Eger-de, eger-de ine şul Atalyogulda ine Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Serdar Berdimuhamedow türkmen bolsa, meselem şolar türkmen bolsa, şolaryň garyndaşlary, ýegenleri, gudalary türkmen bolsa, näme üçin şolar türkmençilik hakda, taryh, medeniýet hakda alada edenoklar? Syn edýäňizmi? Çünki olaryň taryhy däl. Türkmeniň taryhy Gurbangulynyň tohum-tijiniň taryhy däl. Sebäbi teke türkmen diýip aldap otyrlar. Doganjyklarym, siz onuň kakasy kim, Gurbangulynyň kakasy Mälikguly, Mälikgulynyň kimdigini bilýäňizmi, Mälikgulynyň kakasy kim, özi haýsy milletden we Gurbangulynyň ejesi kim, haýsy milletden bilýäňizmi? Kimlere baryp daýanýar, kimlerden gaýdýar olaryň gudulary, garyndaşlary? Syn edip görüň, türkmençilik hakda ýeke gram alada edýän däldirler. Ýogsam ellerinde pullary bar o milliard milliard pullary bar. Syn edip gör milliard milliard pullary bar ýöne türkmeniň taryhy, medeniýeti, däp-dessury, dini, dili hiç hakda alada edýän däldirler. Diňe Arabystanda keýp etmekligi bilýändirler. Dubaýda, Katarda, Kuweýtde, Bahreýnde, Istanbulda, Moskwada, Hytaýda diňe keýp etmekligi, ýaşamaklygy bilýärler. Görýäňizmi? Eger türkmen bolsa näme üçin türkmenleriň aladasyny etmeýär, eýe çykmy ýogsa milliard milliard pullary bar o. Ellerinde milliard milliard gyzyllary bar, pullary bar. Gözeňe tükür. Dernek açyp bilýärler, diaspora açyp bilýärler, taryhyňy, medeniýetiňi öwrenýän adamlary finansirow edip bilýär. Meselem aýdalyň, biziň birgiden türkmen blogerlerimiz bar, dogry dämi? Ine türkmenistanyň içinde Taryhymyzy, dilimizi wagyz edýän tiktokerler, blogerler bar. Şolary finansiruda edip bilýärler, bilýäňmi, şolara bir pul berse, pul berse şolar Türkmenistanyň taryhyny, muzeýlerini görkezip bilýärler, ondan soňra birgide mukaddes ýerlerimizi görkezip bilýärler, aýlyjagyny berseň, puljagaç berseň, olaryň paçka-paçka dollarlary, ýewrolary bar awa. Ýöne türkmeniň taryhynyň ýüze çykmaklygyny islemeýärler, gaýta pul berýärler, seni ýok etdirýärler awa. Gözüňe tükür, polislere, prokurorlara, sudlara pul berýärler, seniň agzyňy ýumdurýarlar, gözüňi gorkuzýarlar. Gaýta, sen o taryhy aýtmaklygy boş ýör-ow. A diýip agzyňy açdyrmaýarlar, pul berýärler, üstüňi uçastkowoý ugradýarlar, polis ugradýarlar bile. Bolmasa-da, ynha şu Türkmenistanyň içinde blogerlere, şahyrlara, O bir giden gowy gowy nemeler bar taryhymyzy wagyz edýänler bar oglanlar bar gyzlar bar şolara pul berseler şolara kömek berseler goldaw berseler Türkmenistanyň içini aýlanardylar meselem Arýol reşka bardy Arýol reşkany bilýäňiz a meselem dünýä ýüzüne aýlanyp owadan ýerlerini görkezýärler edil şondalar biziň Türkmenlerimizem Türkmenistanyň içine aýlanyp owadan ýerlerini taryhy ýerlerini muzeýleri muzeýiň içindäki bir giden gadymy zatlarymyzy görkezerdiler Türkmeni Türkmene tanadardylar. Türkmeni dünýä ýüzünde tanadardylar. Ýöne syn edýäňizmi haram tohum nämedi oty. Gaýta şu zatlary ýüze çykarýan adamlary, wagyz edýän adamlary ýok etdirýäler aw, pul berip ýok etdirip otyrlar aw, gözüň ýetirip gör. Ne taryhyňy wagyz etdirýäler, ne milletiňi wagyz etdirýäler, ne diniňi, diliňi, medeniýetiňi, däp dessuňy ýok etdirýäler aw, gaýta ýok edip otyrlar aw. Ýogsam ellerinde paçka paçka dollarlary bar aw. Gözüň ýetirip gör. Ellerinde paçka-paçka dollarlary bar. Özüňiz oturyp kelläňizi işlediň ine şul köpüňiz Israil diýýäňiz Esra şu ýahudylardan mysal berýäňiz dogry dälmi? Şu Israil ýahudylar näme etdi? Öz watandaşlary üçin öz watandaşlarynyň aryny almak üçin tutuş bir döwleti ýok etdi gözeň getirip gör. Ine, meselem, şo Hamas. Eýranyň ýetişdiren terror örgüti bar Hamas diýip. Şol Ysraýylyň içine girip bir giden ýahudylary öldürdiler, olary ýesir aldylar. Şonda ýahudylar Ysraýyl näme etdi? Intikam aldylar. Gözüňe tükür, bir adam hemmeler üçin, hemmeler bir adam üçin gitdiler bir sanak döwleti ýok etdiler-ow. Emma türkmenler hiç kimden göz almaýar. Seredipler, bizler, biziň türkmenlerimizi öldürip otyrlar, ýok edip otyrlar, türmä basyp otyrlar, emma bizler sesimizi çykarmaýarys. Näme üçin biz hem edil şol ýahudylar ýaly, ysraýyl ýaly ar almaýarys-aý? Näme üçin intikam uýgulamaýarys? Seredip gör, öz watandaşy üçin tutuş bir döwleti ýok etdiler. Emma bizleri Türkmenistanyň içinde ylym, bilimli adamlarymyzy ýok edýärler, professorlary ýok edýärler, taryhy wagyz edýänleri ýok edýärler, dinimizi wagyz edýänleri ýok edýärler. Gözden getirip gör. Ine meselem şu ýerde Mergen ýazýar. Mergen atlylaryň köpüsi türkmen atlaryny ulanýarlar bilýäňmi? Mergen, Meredow, Merdan, Kurbanow diýen familiýalaryň köpüsi türkmen atlaryny ulanýar. Meselem häzir sen kim diýseň men Teke diýer häzir. Dostum ajalyňy gözleýäňmi diýýär. Ine. Ine seret dostum ajalyňy gözleýäňmi diýýär. Egerde bizler türkmenler bolup agzybir bolsak, kysas uýgulasak, kysas. Göze göz, jana jan, dişe diş kysas uýgulasak, şul adamlar gelip bize ýazyp bilmeýär. Meselem şunuň häzir tapyp tohum tiji bilen öldürseň. Barsyň ejeň damagyny çalsaň, şol gaýdyp döremeýär şonalak adamlar. Ýöne biz ar almaýas, kysas uýgulamaýas, şonuň üçinem bular köpelýär. Syn edip gör. Hä şol özünem gorap bilmeýär, şu wagt çişen bolýar, meselem bir giden adam diňläp otyr, özüni görkezen bolýar. Hawa sen nirde diýen bolýar, adresimi bersemem, köçäme çagyrsamam näme edip biler. Hiç zadam edip bilmeýär, öz bokuny özi iýýär, göz öňüne getirip gör. Öz bokuny özi iýip gidýär. Ýöne çişýärler näme üçin? Türkmenler agzybir däl. Gelda Türkmenistana sen diýýä seret. Eger türkmenler agzybir bolsa, ar almaklyga ukyply bolsa, kysas uýgulamaklyga ukyply bolsa, şular ýalak wele zynanyň çagalary türkmenlere gel Türkmenistana diýip haýbat atmazdy. Çünki bular kimiň kimligini bilenoklar-a gözeň getirip gör. Syn edýäňmi? Çünki bular wele zyna öz kakasyny tananok-a. Öz kakasyny tanamaýan adamlar özüniň türkmen doganlaryny nädip tanasyn? Hä, özüniň türkmen doganlaryny nädip tanasyn, çünki atasyny tanamaýan welet zynanyň çagalary nädip özüniň türkmen doganlaryny tanasyn, nädip türkmenligini tanasyn? Çünki seniň aýdyp oturan sözleriňe bile düşünmeýäler-ä, düşünenoklar-a. Gözeňe tük gör. Sen näme gürrüň berip otyň, näme aýdyp otyň, şoňa bile düşünenoklar-a. Ana bizi näme etdiler? Bizleri ýeňiýoglyk etdiler-ow. Gözeň etip gör. Ýöne häzir nämedäm bolsa Allajana şükürler bolsun türkmenlerimiz türkmençe gürleýärler, wagyz edýärler, türkmen sözlüklerini öwredýärler, bolmasa şular düşünenok indi men şu iki sagatdan bäri näme gürrüň berip otyryn, bu çişen bolup näme ýazyp otyr. O bir ýaýyna gel, ýaýyna gel bir aýt pikiriňi. Onam aýtmaýarlar, o boşuna çişip, boş baklažka ýala kylyp wyrr, wyrr, wyrr edip oturýarlar, gözüňi ýetirip gör. Ýagny, meselem aýdaly, häzir men şu wagyt şylar ýalak formada otyryn, dogrydan grajdanskiý eşikde otyryn. Häzir men şu grajdan eşigimi çykaryp gidäni formamy geýýäna, şu örlerine bir giden ýyldyzly formamy geýýän bolýanka maňa eňilip götüni hödürleýär. Toňkaýýadany maňa götüni hödürleýär bile, ejem bilen birlikde itekläý meni diýýär. Ýöne men şu wagt siziň öňüňizde graždan formada otyryn-a. Bir çişýär, pakgarýar. Onsoň men-ä bu leşimi çykaryp, formamy geýýän-de, bir giden ýyldyzlary görýän adamym götüni hödürleýär, ejesini hödürleýär, bilýäňmi? Nämä gerek, adamlar, adamlar wezipeden gorkýar. Adamlar pogondan gorkýar. Ýöne özi ýalak birine öwrülik edäniň, bir zatlar gürrüň berýän bolanyňam, boşuna çişen bolýarlar. Nämäňize çişýäňiz? Boşuna çişýäňiz-ow. Gürrütdiňiz külüň üstünde köňlüňiz kap dagynda dünýä ýüzünde yzan jyzban bolup ýöňüza bir-biriňizi sokyşyp sikişip puluňyzy alşyp aglaşyp eňreşip bilýäňmi o boşuna çişmekligiň geregi ýok boşuna çişip sen gepläp näme gazandyň diýýä öý seret şu wagyt dünýä ýüzünde türkmenler men türkmen diýýä Allajana şükürler bolsun Kerkükde ýüz ýyldan soňra türkmenler özüne eýe boldy men begenip otyryn o ýüz ýyldan soňra enşalla nesip bolsa Türkmenistana türkmenler hem eýe bolýa Enşallah gün gelejek Türkmenistana Türkmenler eýe çykjakdyr. Indi hiç kim obraza girip bilmeýär, aldap bilmeýär ýogsam bular men Türkmen diýýärler, keten köýnek geýýärler, gupba dakýarlar, don, telpek geýýärler, dünýä ýüzündäki Türkmenleri aldap otyrlar aw. Gözeňe tükür bir günlük Türkmen bolýar bular Türkmenistanyň içinde. Baýramçylyk çäreleri geçirilýär. Adamlar taýýarlanylýar. Bir giden adama keten köýnek, gupba, telpek geýdirýärler, bulara tans etdirýärler. Ha, gel, keýfim gel! Türkmenistanda türkmenler keýpi-sapa durmuşda ýaşaýarlar. Telewideniýede, TikTokda, internetde görkezýärler. Dünýä ýüzündäki türkmenleri aldaýarlar. Dünýä ýüzündäki türkmenleri aldaýar. Indi aldap bilmeýärler-ow. Indi keten köýnek geýseňizem, türkmençe gürleseňizem, don, telpek geýip, küşt depip, tans edip, gazal aýtsaňyzam, dünýä ýüzündäki türkmenleri aldap bilmeýäňiz, çünki türkmenler gözi açyldy indi. Tanaýa, sen orsmy, ermenimi, farsmy, tatarmy, özbekmi, buluçmy, sen kim, sen gurzinmi, tanaýalar-a indi. Gürleýşiňden, ýöreýşiňden, özüňi alyp barşyňdan, söz sözläp wagyz edişiňden adamlar tanaýa indi, indi obraza girip bilmeýäňizok. Bular dünýä ýüzüniň türkmenlerini aldap ýörler, doganjyklaryň. Keten köýnek geýýärler, gupba geýýärler, telpek geýýärler, gyrmyzy don geýýärler. Bir günlük türkmen bolýarlar, telewideniýede çykyş etýärler, dünýä ýüzündäki türkmenleri aldaýarlar. Türkmenler Türkmenistanda bolelin ýaşaýar, parahat ýaşaýar. Hawa, gel keýfim gel. Asuda asman Aşgabat. Ejeň Aşgabada türkmenleri salmaýarlar-aw. Aşgabada türkmenler sa bir giden gelmişekler bar. Hazir Aşgabadyň içine girip göräýiň bir giden gelmişekler bar köpüsa barybam gören däldir. Köpüsi diňe aeroporda baryp Aşgabady gördüler. Olam poýizda barýarlar, wokzala düşýärler, wokzaldan taksa münýärlerde aeroporda barýarlar, aeroportdanam Türkiýä gaýdýarlar. Aşgabadyň içini görmedik müňlerçe türkmen bar doganjyklarym. Bak men siz muny size ak ýürekden aýdyp otyryn. Bäş welaýatyň içinde Aşgabady görmedik türkmenler bar. Diňe aeroporda barýarlar, aeroportdan gönümel Turkiýa gaýdýarlar. Turkiýadan aeroporda barýarlar, aeroportdan taksa münüp hem öz welaýatlaryna, obalaryna gaýdýarlar. Aşgabady görmedik müňlerçe türkmen bar. Bu hudaýyronlar Aşgabady eýlediler-ow, Aşgabady eýlediler, bu myžžyklar bar-a. Aldap otyrlar dünýä ýüzündäki türkmenleri, Türkmenistan türkmenleriki diýip aldap otyrlar-ow, doganjyklarym, aldap otyrlar, dünýäni aldap otyrlar-ow. Ýöne Allajana şükürler bolsun, Kerkükde, Suriýada, Afganystanda, Eýranda birgiden türkmen doganlarymyz oýanyp oty. Ähli zada göz ýetirip otyrlar. Bu pitneçileri, bu ýalançylary, bu mynafyklary hemmesini görüp, eşidip öwrenip otyrlar. Öwrenip otyr. Irgiç dünýä ýüzüniň türkmenleri Türkmenistana eýe çykjakdyr. Özleriniň ata watanyna eýe çykjakdyrlar. Inşallah o gün gelýär. Adym-adym gelip oty, ýuwaşlyk bilen, ýuwaşlyk bilen gelip, çünki ýüz ýyllap ýarnymyzy ýar etdiler-ow. Agzymyzdan girip, götümizden çykdylar-a ýüz ýylyň içinde-ow, taryhymyzy, medeniýetimizi, däp-dessurymyzy, dinimizi, mukaddesliklerimizi eňildirip begendirdiler-ow, içimizden geçdiler-ow. Gözüňi ýetirip gör-ä, içimizden geçdiler-ow. Özüňiz pikir edip görüň doganjyklar bak şu wagt dünýä ýüzüniň türkmenleri diňläp otyr meni. Suriýadan, Yrakdan, Eýrandan, Afganistandan bir giden doganlarym diňläp otyr. Biz türkmenler welaýatlaryň oba ýerlerinde ýaşaýas. Biz obalarda obanyňam çet ýerlerinde ýaşaýas. Biziň ýanymyzda orslar, ermeniler we şuňa meňzeşler ýaşap bilmeýär. Ä bokuny çykarýas uruşýas bizler. Oňuşmaýas. Düşünýäň dämi, biz oňuşmaýarys. Äre diýdimi gutardym, maat bolýar, güpür tapyr tapyr tupur bolýar. Bir birimize girýäs bizler, oňuşmaýarys. Şoň üçin bizler obada saklaýarlar bizleri. Eger urşara adam tapmasak bir birimiz bilen uruşýas bizler obada wara. Şoň üçin bizler obada saklaýarlar Aşgabada ertmeýärler. Bilýär dagy ejem bizi Aşgabada ertsinler, bärinden girip aňyrsyndan çyk gidýäs dagy, onam bilýär. Şonuň üçinem eýdýärler beýdýärler içerki migrasiýa diýýärler bizleri Aşgabada salmaýarlar. Ýöne şuny unutmaň türkmen doganjyklarym. Gün geler bizler Aşgabady ele geçirýäs we şu türkmene haýylyk edip oturanlary, türkmeniň gününi kynlaşdyryp oturan hemmesindenem hasap soraýas. Işanlasy o gün ýetip gelýär. Işanlasy o gün gelip otyr. Adym adym çünki türkmenler oýanyp otyr ana Kerkük. Allajana şükürler bolsun o ýüz ýyldan soňra Kerkükde türkmenler oýandy o wah gözüňe türkmen. Eýranda da oýanjakdyr türkmenler. Afganystanda da oýanjakdyr türkmenler. Dünýä ýüzündäki türkmenler oýanjakdyr men türkmen diýjekdirler. Men Oguz hanyň nesili diýjekdirler. Men oturyp bir zada begenýän şeý taryh gürleşýäňiz, taryh hakda gürleşýäňiz, medeniýet hakda, däp-dessur hakda gürleşýäňiz-ä. Orslaryň we iňlisleriň düzen taryhyna ynanmaň doganjyklar. Orslaryň düzen taryhy, kino filmleri bizlere orslary söýdürmeklik üçin döredildi. Meselem, orslaryň düzen taryhy kitaplary we kino filmleri bar-a. Bu kino filmler, bu taryhlaryň hemmesi orsy söýdürmeklik üçin döredildi. Düşünýäňizmi? Bizleri iki goşun urdy. Birse orsuň Ak paşa bar-a, Ak paşanyň goşuny gelip girdi, birem Eýranyň goşuny gelip girdi. Iki goşun gelip girdi. Hywa hanlygyny, Buhara emirligini ýykdylar, Merwe tarap ilerlediler. Maryny, Merw bar, Merwi almak üçin. Bir tarapdanam Eýranyň goşuny geldi. Eýranyň goşuny nemede, Tejende, Saragysda çarpyşdylar. Tejende, Saragysda söweşdiler. Gidip Kerkite, Çärjewde, Kerkide söweşdiler. Gidip ol o Balkanda söweşdiler. Bir giden söweş ýok, çünki türkmeniň goşuny üçe böldüler. Üçe böldüler. A biziňkileriň köpüsi bolsa orslaryň taryhyny öwrendiler. Meselem, men bir zady enaýy görýän şeý. Kurana ynanmaýan adamlar bar biziň içimizde. Dogry dälmi? Meselem şu wagyt Kuranyň aýatlaryna ynanmaýarlar, o pygamberlere ynanmaýarlar, ýöne orslaryň düzüp giden kitabyna, taryhyna, kinolaryna ynanýarlar. Men şony enaýy görýänok. Eý, han sizler Allaha ynanmaýaňyz, Kurana, pygambere ynanmaýaňyz, ýöne nädip orslaryň düzüp giden Gökdepe söweşine ynanýaňyzaý? Gökdepe diýen söweş boldumy? Gökdepe diýen gala badymy? Teke diýen bir zat badymy? Haçan döredildi bilýäňizmi? Bileňizog-a, ýöne nädip ynanýaňyzaý? Hüm? Orslaryň düzüp giden Gökdepe galasyna, söweşine nädip ynanyp bilýäňiz? Allaha ynanmaýaňyz, pygamberlere ynanmaýaňyz, Kurana ynanmaýaňyz, emma orslaryň düzüp giden taryhyna ynanýaňyz-a? Kitaplaryna ynanýaňyz, kino filmlerine ynanýaňyz. Gökdepe diýen bir zat boldumy? Gökdepe diýen gala barmy? Hawa, o taýda tekeler söweşdimi? Hawa, badym ol. Bilenoklar-a. Gözeňe türkmen? Gökdepe diýen söweş bolan bolsa, Gökdepe diýen gala ba bolsa näme üçin onuň taryhy ýok edildi? Hä? Näme üçin onuň hatyragunyny gadagan etdiler? Näme üçin bellemeýärler? Siz özüňiz ynanýaňyzmy? Siz ine şo ýerde Allaha-da ynanýas diýýär, oba, Gökdepä-de ynanýas diýýär. Hany taryhy? Hany ýatlama güni, hä? Hany taryhy mesele men size bir zat aýdyn, şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Turkiýanyň kinofilm režissýorlary diýilýär, näle gaýdylýar, zeržissýor diýen, režissýor diýilýärmi şol ejeň aýdyby menem şol. Kino düzüjileri bar-a, ine şu Turkiýanyň içinde kino filmleriň düzüjileri bolýar. Ýagny her bir kinonyň gurnaýjysy bolýar, düzüjisi bolýar, ses berijisi bolýar, taryhy düzüjisi bolýar-a. Eger-de Gökdepe diýen söweş bolsa, şolar şol taryhy oýnardylar. Çünki Osmanla hüjüm edilen wagty Osmanly bilen şo döwür Merw hanlygam bardy. Düşünýäňiz dälmi? Osmanlyny basyp almak üçin tutuş iki tarapdan sürýärler, aňyrdan iňlisler gelýär, bärden orslar gelýär. Osmanlyny basyp aljak bolup otyrka Lomakin, Lomakin bärik türkmenleriň üstüne ilerleýär. Onuň taryhyny size öwretmeýärler-ow. Gökdepäniň taryhyny aýtmagam bolanok, ýatlamagam bolanok. Sizler o Seljuklyny ýatlamaly. O baryp bäş ýüz ýyl mundan öň bolan taryhy ýatlamaly, ýöne sizler gel bäri. Gel ýüz ýyl mundan öňki zady gepleşeli. Gökdepäni gepleşeli, Krasnyý armiýany gepleşeli. Hawa, ol Türkmenistanyň birinji sekretary, ikinji sekretary. Saparmyrat Türkmenbaşynyň nähilek ýagdaýda gelişi. Gaýyp Atabaýew hakynda gepleşeli. Ony gepleşmeýärler-ow. Bizleri aldamaly o bir Seljukla gitmeli. Ýüz ýyl näçe baryp o bäş ýüz ýyl mundan öň taryha gidýärler. Sebäbi bizlere aýtdyrmajak bolýarlar. Gökdepe badymy, ýokdumy? Gökdepe diýen söweş bolupdyrmy? Hü? Gökdepe diýen söweş boldumy? Gökdepe diýen gala barmy? Hä, Enaýy we Raýmalaý Gökdepe diýen söweşi tapdylar, Gökdepe diýen galany tapdylar, bir giden tekeleri tapdylar. Müň ýyllyklardan galan Ahal teke aty diýen bolýar. O, Ahal ady haçan dakyldy? Ahal ady, Aşgabat ady haçan dakyldy? O topraklaryň öň ady nämedi? Hä? Skobelew gelmedik wagty, Lomakin gelmedik wagty, Galkin gelmedik wagty o topraklaryň ady nämedi, bilýäňizmi? Hümm? Bizleri aldap ýöler o gözeňetik göz. Bir giden hanlary, begleri satyn aldylar, zäherläp öldürdiler, awlap öldürdiler. Magtymguly Pyragynyň doganyny kimler öldürdi, bilýäňizmi? Magtymguly Pyragynyň erkek dogany bardy. Awganystandaky, Awganystanyň daglarynda ýaşaýan türkmenler bilen şo taýynyň hany bardy, türkmenleriň bir beýik hany bardy. Magtymguly Pyragynyň döwründe. Ýöne o taryhy hiç kim aýtmaýar. Magtymguly Pyragynyň döwründe Magtymgulynyň agasy bardy, bul şol Awganystanyň daglarynda ýaşaýan türkmenler bilen şoň hany bilen birikmeklik üçin, birikmeklik üçin şertnama gol çekmek üçin giden wagty tutuş atly goşuny öldürýärler duzaga düşürip. Kimler öldürýär? Bilýäňizmi şony? Eýranyň beren istigfaratyna görä, şol Afganystana gidip barýan ilçileri, türkmenleri ýolda duzaga düşürip orslar bilen birlikde öldürýärler. Baryp otuz bäşmi kyrk sanak atly goşun neme gidip barýarka şolary öldürýärler ýolda. Owganystanyň daglarynda ýaşaýan türkmenleriň kordinatasyny kimler berýär iňlislere? Eýran berýär. Eýranyň saýasynda iňlisler gelip, Owganystandaky türkmenleri bombalaýar. Çünki koordinatalaryny berýär. Nirde haýsy dagyň içinde bar, nirde esgerleri bar, nirde nemeleri bar, koordinatasyny berýär. Iňlislerem gelýär-de bombalaýar. Soňra orslar gelip bombalaýar. Soňra näme etdiler? O taýda neme bar diýdiler. Kim ol? Ol Belladin. Belladin ba diýip bomba taşladylar. Bir giden adam öldürdiler. Näme üçin o Belladin bamyşyn, o ýene bamyşyn diýdiler dänim bir giden türkmeni mazar etdiler. Gözden getirip gör, bolmasa söweşip alyp bilmediler. Şo diňe ýokardan bombalaýalar. Ýokardan bomba taşlaýalar, bir giden adam öldürýalar, ýerlere bomba guraýalar, ýerlere bomba gurulýar, bir giden adamlaryň aýagy ýok, eli ýok, bir giden adamlar dul galdy, ýetim galdy, garyp galdy-ow gözden getirip gör. Ýöne alyp bilmediler. Unutdyryp bilmediler. Allajana şükürler bolsun. Afganistandaky türkmenlerem Alla dik gygyrýa, men türkmen dik gygyrýa. Türkmenistanda-da bar Allajana şükür. Eýranda-da bar, Yrakda-da bar, Suriýada-da bar. Dünýä ýüzünde türkmenler bar. Alla diýibem gygyrýalar, men türkmen diýibem gygyrýalar. Begenýän men bara. Ýyllardyr öldürdiler doganjyklarym, baý öldürdiler-ä. Öldürmeklik üçinem bahana tapýarlar terrorist. Bizler üçin olar terrorist, olar üçinem bizler terrorist. Bu zamanda adam öldürmeklik aňsat terrorist diýäýmeli. Gözüň ýetirip gör. Häzir meselem ine bizler türkmenler. Türkmenler Türkmenistany ele geçirse, ähli wezipeleri ele geçirse, onsoň bu şu wagyt biziň içimizde türkmençe gepläp, özlerini watansöýer görkezip ýörenler bar, meselem, olar-a watany söýýämişin, bizlerem watana dönükmişin. Onsoň biz ýer çalyşýas dagy. Onsoň bizler Türkmenistany ele geçirýäs, wezipeleri ele geçirýäs, Watanymyzy eýe çykýas solinam biziň gözümizde, dilimizde olar dönük bolýa. Syn edýäň näl ýer çalyşýas. Häzir bolsa olar bizi dönük görkezýä. Özlerini türkmen görkezýäler, watansöýüji görkezýäler, bizleri dönük görkezýäler. Emma Türkmenistany ele geçirip wezipäni alýaň garşylaň elinden. Soň bular dönük bolýa. Soňra bular terrorist bolýa. Soňra bular halk duşmany bolýa. Onsoň bular girere deşik tapmaýa. Onam bular bilýär, şonuň triniň gidýärler-de taşşak syraýarlar. Bir zamanda taşşak göterip ýaşaýarlar-a. Gödeňňe türkler. Şolar ýaly doganjyklaryň indi dünýä ýüzüniň türkmenlerini aldap bilenoklar. We aldap bilmejekdirler. Hawa, özlerini türkmen görkezýärler, Türkmenistany söýýän ýalak görkezýärler, a türkmenleri bolsa Watana duşman edip görkezýärler-aw. Müňlerçe türkmeni Watana duşman diýip Staline atdyrdylar-aw. Stalin atyp öldürdi-ä haýyn diýip o gözeneteklere. Stalin näçe bir türkmeni atyp öldürdiler. Hä? Näme diýip at öldürýärdiler şo Stalina ýazyp beren wagtlary haýyn diýýärdiler nä orçalap näme diýýärdiler-aý şoňa? Bir zat diýip-ä Stalina ýazyp berýärdi welin bir giden türkmenleri haýyn diýip atyp öldürdi-ow Stalin. Siwre sürgün etdi bilýäňmi? Biziň türkmenlerimizi, biziň türkmenler dindarlarymyzy öldürdiler. Stalin atyp öldürdi, atyp-a çekdi dindarlarymyzy, mollalarymyzy, ahunlarymyzy, ylym adamlarymyzy. Bir gideniň atasy gelmedi. Meselem, mamalar gürrüň berýändir, ine şu köpimiziň mamalarymyz bar. Mamalaryňyzdan sorap görüň, Moskwa gidýär, yzyna gelmeýär. Gözüňe tükür, Moskwa gidýär, yzyna gelmeýär. Baý bolsaň, ylymly adam bolsaň, türkmençi bolsaň, milletçi bolsaň, yzyňa gelmeýär, Moskwada atyp öldürýärler. Gaýgy Satabäýewiň maslygy barmy, jesedi barmy? Predatel Rodine diýýärler. Hä, ine, ine, ine. Predatel Rodine diýip atyp öldürýärdiler. Ine, seret, şu Staliniň çagalary häzir bize şo sözüň türkmençesini ulanýarlar. Ors döwründe ors döwründe biziň ata-babalarymyzy Predatel Rodine diýip atyp öldürdiler Moskwada. Häzir şo Staliniň agtyklary, çagalary Türkmenistanyň içinde ýaşaýarlar. Bizlere Watan dönügi diýip türkmençesini aýdýarlar. Syn edýäňizmi türkmençesini aýdýarlar. Men şonuň üçin aýdýan-ow doganjyklarym bu hudaýuranlar gelmişek köpüsi. Gelmişek. Sebäbi bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Aşgabat düm-düz boldy. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Aşgabat dümdüz boldy. Birgiden kitaphanalar, muzeýler, ol haýwanat bagy, birgiden mekdepler, internatlar, ýetim çagalaryň okaýan internady, zady ýumruldy, öldüler. Keseň aşagynda, gumuň aşagynda galdy, müňlerçe türkmen öldi-ow. Bäş müňmi, on müňmi türkmen öldi Aşgabatda. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda. Stalin näme etdi? Stalin. Stalin täzeden dikeltdi şo taýsyny. Ölen türkmenleriň üstünde öz agtyklaryny ýaşatdy. Çünki Aşgabadyň içinde türkmeniň gany ýaty. O topraklarda türkmeniň gany ýaty. Syn edýäňmi? Näme üçin Aşgabady dikeltdi, täzeden jaý gurdy, özüniň agtyklaryny göçürip getirdi. Türkmeniň mazarynyň üstünde öz agtyklaryny ýaşadýar. Türkmeniň mazarynyň üstünde öz döllerini ýaşatýar. Gözüňe getiriň-ä, doganjyklarymyň. Aşgabat bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda düm-düz boldy. Gumuň aşagynda galyp öldi-ow bir giden çagalarymyz, enelerimiz, bir giden mugallymlar, internatdaky ýetim çagalar, kitaphanalarymyz ýykyldy, muzeýler ýykyldy, haýwanat bagy ýykyldy. Ne bela zatlar geçirdi-ow türkmenler, o görmedik zady galmady, doganjyklarymy biziň ýagyrnymyzy ýar etdiler-ow. Kyrk bir, kyrk bäşde on sekiz ýaşdan elli bäş ýaşa deňeş türkmenleri söweş alyp gitdiler. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda söweşi gutaryp geldiler, bir müň dokuz ýüz kyrk bir, kyrk bäşde söweşi gutaryp geldiler, kyrk sekizde bolsa kesegiň aşagynda öldüler-ä. Söweş gutardy diýip adamlar begenip Aşgabatda ýaşap ýörler, ýer titrýär, ýene türkmenler ölýär. Ýagny türkmenleri öldürip, öldürip, öldürip külümizi sowurdylar-a. Türkmen goýmady doganjyklarymy ogula. Türkmen galmady ýeň ýoluklar galda galanmyza mana narkoman etdiler alkaş etdiler ýeň ýoluk etdiler wele zyna etdiler işimizi gördülerow agzymyzdan girip götümizden çykdylar taryhymyzy medeniýetimizi däp dessurymyzy ýok etdiler doganjyklarym sizleri aldaýalar öý aldap öýler dünýä ýüzüni aldaýalar Türkmen bolmadyklara keten köýnek, keşdel köýnek, gupba geýdirýärler, gyrmyzy don geýdirýärler, telpek geýdirýärler, tans etdirip telewideniýede dünýä ýüzüne görkezýärler. Alty million ilaty bar diýip aldaýarlar, alty million ilaty ýok. Dört million sekiz ýüz ilaty bar. Onuňam iki milliony ýurt daşynda. Indi pikir edip görüň, näçe million türkmen bardyr? Bolsa bir bir million, iki ýarym million türkmen bar Türkmenistanda. Olaram-a Türkmenistany terk etdi. Köpüsi maýyp, müjrüp, ýetim, garyp, gasar, hoý, işimizi gördüler. Köpüsi narkoman bolup ölüp gitdi, alkaş bolup ölüp gitdi, türmede çüýräp gitdi. Galanam mana ýurt daşynda yzan-juwan. Ne taryhyny bilýärler, ne medeniýetini bilýärler, ne däp-dessuryny bilýärler. Ýöne bir giden şular ýaly özbek doganlarymyzam bar. Bok iýepsen, maňa kaza diýip, bular hem gelýär. Näme edeli? Bizem şu özbek doganlarymyz bilen, tatar doganlarymyz bilen ýaşaýarys. Bularam bokuň iýip, sen maňa kara diýýärler. Taşly sen, ýagşy sen diýýärler. Eý, sögüp gidýärler. Näme edeli? Barym ýogum bir nazar ölse görüň kim gazar diýýär, şular bilen ylalaşmaly. Tatarlar bilen, özbekler bilen, buhara täjikler bilen sögselerem, öwselerem, döwselerem ylalaşmaly. Bularam bize gün berenok-aw. Bularam bize gün berenok-a. Bular hiç haçan türkmençilik hakda, Watan hakda hereket etmeýärler. Çünki olaryň Watany Özbegistan. Olar bizden Özbegistany gowy görýärler-a. Şonuň üçin özbekçe, orsça, türkçe gepleýärler, türkmençe geplemeýärler. Gözüňe tükür, şonuň üçin olar özbekçe gepleýärler, türkçe gepleýärler, orsça gepleýärler ýa-da garym gatym edip gepleýärler. Ýöne türkmençe geplemeýärler. Olar seniň türkmeniňi başyna ýapsynlarmy, Türkmenistany başyna ýapsynlarmy? Onsoň gelip sögüp gidýärler, ýa temany üýtgedip gidýärler. Ýagny bilemok, jany ýanýar, ýagny Türkmenistan türkmenleriňki diýseň, resmi dilimiz türkmençe diýseň, ata-babalarymyz şehit boldy diýseň, bularyň gahary gelýär. Çünki Stalin babam diýýär-ow, Stalin babam diýýär. Orslar gowy ýaşatdy bizi diýýär. Orslar bady biz bar diýýär. Çünki dogry, orslar bady siz bar. Men onam bilip otyryn-a, orslar bolmadyk bolsa sizem ýok. Ýöne ol Biz bu taýda taryhy aýdanymyz bilen siziň içiňiz ýanyp bir neme etmäň da birazjyk sabyr ediň ir uýuş türkmenler oýanyp oty görüp otyrlar hemmämizäp tanaýarlar Türkmenistanyň içinde altmyş üç sanek millet bar Türkmenistanyň içinde altmyş üç sanek milletiň haýsy milletdendigini hemmämiz tanaýas indi özbekleri tatarlary buhara täjiklerini farslary buluşlary berberleri ermenileri orslary gürjüleri ol koreýlilerem bar bizde hemmesini tanaýas ýagny gizlin zat galmady indi hemme zat ýüze çykdy Ýüze çykdy, kimiň kimligi tanalýar. Gözden geçirk, indi kimiň kimligini tanap bolýar. Allajana şükürler bolsun, nämedamaz şu tehnologiýa bar. Şu tehnologiýanyň saýasyndan peýdalanýas, kimiň kimligini tanaýas. Gözden geçirk gör. Şonuň üçin meniň aýtjak zaýadym, Şonuň üçin meniň aýtjak zadym, Watan diýmek näme diýmek? Döwlet diýmek näme diýmek? Hökümet diýmek näme diýmek? Prezidentlik wezipe diýmek näme diýmek? Ýagny şu zatlary öwreniň doganjyklarym. Watan, Watan diýlende gözeňize näme gelýär? Meselem, Saparmyrat Türkmenbaşy pahyryň döwründe Saparmyrat Türkmenbaşa-da Watan diýýärdiler. Ondan soň şu Saparmyrat Türkmenbaşy öldi-ä. Ondan soň Saparmyrat Türkmenbaşa Watan diýip ýörenler paty-putusyny aldy-da, ni Moskwa gitdiler. Çünki olaryň watany öldi. Äkidip ony jaýlady. Gurbangulam bady şu Saparmyrady äkidip jaýlan wagtlary. Onsoň olar watansyz galdy. Çünki Saparmyrat Türkmenbaşa watan diýip berdiler. Saparmyrat Türkmenbaşy pahyram öldürdiler. Welinem watansyz galdy bir giden biziň ýaşaýjylarymyz. Soň bular Moskwa gitdiler çemedanyny alyp. Indi Gurbangula watan diýýärler. Gurbangulam ölýär-ä. Gurbangul ölensoň bularam çemedanyny alýarlar-da, bular-da Moskwa gidýärler, Eýrana gidýärler, Ýerewana gidýärler onsoň bularam. Onsoň Serdara watan diýip ýörenler bar. Serdaram ölýär-ä, ýa-da çalyşýar, başga birine geçýär. Onsoň Serdara Watan diýip ýörenlerem eline çemedanyny alýarlar, Özbegistana gidýärler, Ýerewana gidýärler, Eýrana gidýärler, Moskwa gidýärler. Şeýdip, azalýar bular işşallasa. Allajana şükürler bolsun, azalýar bular bara. Onsoň diňe türkmenler galýar. Onsoň türkmenler Watanyň nämeligini bilýär. Düşünýäňdämi? Çünki ol Watan, ol toprak, ol Allahyňky. Allatagalla ýeri-gögi alty günde ýaratdy. Düşünýäňiz dälmi? Bizler adamzada Watan diýemzok. Biz adamzady Watan ýerinde-de goýamzok. Allahdan üstün hiç bir zady söýemzok. Iň birinji Allahy söýýäs. A bular bolsa, bularyň bilemok, bilemok-da, bular kimi söýýärler, kime Alla diýýärler, Hudaý saklasyn soňky döwürler-ä dinsizlerimiz amma, imansyzlarymyz amma indi olaryň, olar bilemok nämä Watan diýýärler, olaram şu ateistler, ýene garagörler, olaram Gurbangula Watan diýýän bolsa, Gurbanguly ölen badyna bularyňam eline çemodany berýäs, Dostum gaty görme oba siziň watanyňyz öldi çemedanyňyzy alýaňyz Türkmenistany terk edýäňiz Ýerewana gidýäňizmi Moskwa gidýäňizmi Eýrana gidýäňizmi hadi ýalla diýýäs çünki watanyň öldi gardaşym kaput Saparmyrat Türkmenbaşy öldä köpüsi gitdä indi çemedanyny aldylar gitdiler çünki watany öldi. Gurbanguly ölýär bularyň watany ölýär. Emma türkmenleriň watany baky galýar. Çünki ol türkmenleriň watany baky galýar. Türkmenler adamzada watan diýmeýär. Türkmenler watanyň nämeligini, prezidentiň nämeligini, hökümediň nämeligini, döwletiň nämeligini bilýär. Çünki türkmenler döwlet gurup döwlet ýykanlaryň nesilleri. Biziň ata-babalarymyz niçimdir döwletleri gurdular we şol guran döwletlerini ýykdylar. Garahanylar, Gazneliler, Seljuklar, Haremşahlar, Osmanlylar, Memluklar, ine şu Memluklar hem türkmendi, Memluklar birgiden döwletleri gurdy. Döwletiň nämeligini biz bilýäs, ýöne bilmeýänler bar. Hudaý saklasyn, öz atasyny tanamaýanlar bar-ow. Öz atasyny tanamaýanlar nädip Watanyň nämeligini bilsin-ow? Gözeňe türkler, türkmençe sözlüklere düşünenoklar-a, türkmençe gürläp otyn, türkmençe aýdyp otyn, düşünenoklar. Ýagny türkmen dili edebiýatdan okatmadylar, men bilýärdim-a, çünki aýratyn mekdepde okatýardylar-a. Bizlerde ors mekdep bar, türkmen mekdep bar. Ors mekdepde okanlar türkmençe bilenok, syçrap ýörler indi bolsa. Bir gidenler ors mekdepde okadylar-a. Her etrapda, welaýatda bir giden ors mekdep bar. Ors mekdebe gitdiler, türkmençäni öwrenmediler. Indi bolsa syçrap ýörler. Adamyň näme gürläp oturynam bilenoklar. Adam näme gürrüň berýär, näme aýdyp otyr, düşünenoklar-a. Bu-da meni gynandyrýar doganjyklarym. Şolar ýaly doganjyklarym-aý, Allajana şükürler bolsun, oýandyňyz-aý-a. Beýle bir ýykyldyňyz, beýle bir ýykyldyňyz, ahyr oýandyňyz-aý. Watan näme, döwlet näme, hökümet näme, prezident näme, hemmesini öwrendiňiz-aý. Allajana şükürler bolsun bara. Nämedäm bolsa öwrendiňiz-aý bile. Şu Gurbangula watan diýip ýörenlerem belläp goýuň, doganjyklaryň Gurbanguly ölýä, bularyň eline-de çemedany berýä. Wazmi çemedan, prýot, wokzal, ulitaý diýýä, soňsam bular gidýä onsoň. Çünki watanyňyz öldi gardaşym, kaput. Watanyz öldi bitdi. Yallah. Habibi, come to the Dubai diýýär. Dubaýa. Moskwa. Çünki siziň watanyz ölýär. Şolar ýaly adamzada watan diýip ýörenler bar, o sadagasy gitdi. Mara watanyň nämeligini bilmeýärler. Döwlet diýseň näme bilmeýärler. Döwlet näme ol iýilýän zatmy? Döwletem bilmeýärler. Biri geler-ä hyýar pomidor diýer-ä döwlet näme diýseň. Orsuň gurup giden taryhyndan alyp böler ahy gözeňe tükger. Watan näme, döwlet näme, hökümet näme, prezident näme, häkim, ministr näme? Ow, bu zatlar kim bile näp iýilýän zatmy, redriskamy, ukrop petruşkamy, sarymsakmy? Oturyp turup duýdýar-a o turup. Oturyp turup diýýär şonda-la o bilenoklar-a sadagaty gitdiklerim maga. Ýöne öwrederis. Dünýä türkmenleri bilen birlikde Türkmenistany inşallah eýe çykarys bizler wara. Allajana şükürler bolsun şu wagşa Kerkükde begene aýdymaý Kerkükde e, türkmenler baýramçylyk belläp ýör. 100 ýyldan soň Gurbany gitdiň bize de nesip et aýdyr da 100 ýyldan soň türkmenler özüne gelipdir diýip ha Türkmenistanda. Dünýä türkmenlerini hem çagyryp Gözeňe türkler. Salam aleýkum diýýär. Aleýkum salam. Benden öwrenmeli indi diýýär. Baş başa diýýär. Senden öwrenmelimi indi diýýär. Allahym ýa Rabbim sen maňa sabyr ber gurbana gitdigim. Bu bendeleriňe akyl ber ýa Rabbym. Bularyň gözüni aç, gulagyny aç, ýüreginiň möhürini aç ýa Rabbym. Bularyň gözleri wa görmeýär, gulaklary wa eşitmeýär, ýürekleri wa duýmaýar, dilleri hakykaty sözlemeýär ýa Rabbim özüňden medet. Heý bu gurbany gitdikleriň bara Allajan sabyr bersin da bizlere bara. Bizlere sabyr bersin unudylan halk diýara unudylan oba diýen bir kino bara unudylan oba. Maňa tawsýe sadagasy gitdikleriň bara Allajan bize abraý bersin bara. Bizlere abraý gelsin bara gurbany gitdigim kadyr Allam bara. Heý gurbany gitdigim-eý. Öňkä garanda düzeldiler-eý näme edäýen bolsa. Öňküsine garanda nämedäm bolsa düzeldiler-ow Allajana şükürler bolsun-ow gurbany gitdigim-a bir wagtlar gepläp bilenokdylar-ow diňe eje bajydan oturýardylar meselem şu ýaýyny ýaýyny al meni al meni diýip ýazýardylar iki müň ýigrimi ikinji ýylda iki müň ýigrimi ikinji ýylda Stambulda ýaýyn açýardym şunda alak bolýnam al meni al meni diýip bir giden gyzlar aýallar oglanlar şeýle durýardy ozal meni bular alýardym bolýnam Salam-selimden soňra diňe eje bajy bir sögüşýärdiler, oturyp bary wajyrtda wajyrt bolup bar, gürlä gürleşip bilenoklar göbege türkmen. Eý tüweleme türkmençe geplemäni öwrendik hawa birlikde. Hawa birek birege hormat goýmany öwrendik. Doganjygym diýen söz döredi şo wagyt. Hiç kim hiç kime doganjygym diýenokdy. Bir giden aýal-gyzlar gelýärdi, ol inem, Doganjygym diýip goşgy aýdyp berýärdim. Doganjygym, göz monjugym, gözi gara, gaşy gara, bili inçedir diýip, şeýdip goşgy aýdyp berýärdim. Hemme kişi şol efire, ýaýyna gelýärler-de, Doganjygym diýip başladylar. Soň, Doganjygym diýme, men seň bilen deň diýýärdi. Sebäbi köpüsi meň bilen deň-de. Ýaşajyk-ýaşajyk gyzlar, eneler gelýärdi, ol, Doganjygym, göz monjugym diýip, şol taryhdan, medeniýetden bir giden nakyllar gürrüň berýärdim. Nakyllar, şorta sözler, ol inem, goşgy. Şo ýerde oturýardylar onda kömelek ýazjak bolup. Pagta potrada ýa ol çöllüge gidip kömelek gözlän wagtyň çägäniň içinde güwürçekläp akja kömelejikler çykýar şondanjak patrak ýazjak bolup oturýardylar jürtde jürt bolup. Ondan soň menem nakyl aýdýardym goşgy aýdýardym doganjygym göz monjygym diýýärdim ol çagajyklar begenýärdi çünki hoşamaý söz gulujyňy hoş ýakýar bilýäňmi. Birgiden gyzjagaçlar oturýardy, we hoşamaý söz aýdýaň, goşgy aýdýaň, we begenýär, çünki gyz maşgalanyň ýürejigi näzijek bolýar, bilýäňmi, näzijek bolýar, üzümiň suwy ýaljak bolýar. Birgiden aýal-gyzlarymyz gelýärdi, derdini aýtýardylar, çeken jebir-jepasyny aýdýardylar, ýagny ärimiz eklemedi, narkoman boldy, bir aýagy türmede boldy, bizleri urýardy, köçä kowýardy, hawa, bizler eklemeklik zorunda galdyk, mana Türkiýä geldik, garry bakýas diýip, birgiden gelnejelerimiz şu ýerde oturýardy-da, Gürrüň berýärdiler, gülüşýärdiler, aglaýardylar, derdinişýärdiler, bilýäňmi, derdini aýtýardylar. Onsoň menem şu doganjygym, doganjygym, doganjygym diýip oturýardym olar bilen. Häzir tüweleme bela ýaly hemme kişi süýji-süýji sözler sözleýär. Hawa, bir-birini goraýarlar, goldaýarlar. Allajana şükürler bolsun, türkmençe gepläp bilýärler, gepini düşündirip bilýärler, arzyny, derdini türkmen sözlükleri bilen aýdyp bilýärler. Şolar ýaly doganjyklarym, ýagny e, tüweleme indi mert-mert aýal-gyzlarymyz hem köpeldi. Bir giden e, süýji sözleýän watandaşlarymyz hem köpeldi. Ýagny biziň derdimiz bar. Ýöne şu derdimizi aýtmaklyk üçin, düşündirmeklik üçin söz gerek-ä, dogry dälmi? Şol söz ýokdy. Onsoň indi tüweleme nämedäm bolsa biziň watandaşlarymyzda söz bar, oba derdini düşündirip bilýärler, gürläp bilýärler, aýdyp bilýärler, niýetiniň nämeligini subut edip bilýärler. Bir wagtlar şol bizler bilen şol söz sözleşen wagty arator diýýärdiler, ýaryşýardyk-da gürleşmeklikde, pikir aýtmaklykda. Dyrr edip gürleýärdim bolýan meni saklap bilenokdylar-da sesimi ýapýardylar bilýäňmi. Dyzyryp bilenokdylar-da şol söz sözlän wagtym şony edil goşgy setirleri ýaly edip aýtýardym. Ýagny şony garşylykly kybapma kybap getirip goşgy setirleri ýaly edip aýtýardym-a dyrr gidýärdi bolsa şeýdip sesimi bas ýapýardylar gysganýardylar çünki O döwürler kän köp kişi türkmençe gepläp bilenokdy. Şol iki müň ýigrimi birde, iki müň ýigrimi ikide internet ulgamynda kän türkmençe gepläp bilenokdylar, aýtjak zatlaryny düşündirip bilenokdylar. Onsoň menem şol çykyp gürleýärdim, ol ýerem sesimi basyp ýapýardylar. Çünki gysganýardylaram köpüsi. Bul gysgançlyk, göriplik, basdaşlyk bul bar-a. Çünki şo söz sözlemeklikde ýaryşýardyk bilýäňmi? Çünki gezek bermän, bir-birimize gezek bermän gürleýärdik. Birek-birekden basdaşa ýaňy şol owadan gürlemek isleýärdik, özümizi söýdürmek isleýärdik, men, men, adamlar meni söýýär diýdirmek isleýärdik. Düşünýäňiz dämi? Ozan şo wagtlar ýaryşýardyk. Türkmençe gürlemeklikde, halkyň derdini gozgamaklykda, şony düşündirip biläýjek şekilde aýtmaklykda ýaryşýardyk. Ol ýene köpüsi kän türkmençe gepläp bilenokdy. Häzirem gepläp bilenoklar-a, meselem, synanyp görüň, häzirem kän söz sözlän wagtlary aýtýan temasyny Manysyny, mazmunyny gelişdirip, düşündirip halka ýuwutdyryp bilenoklar şony. Ýaňam syn edip görüň. Adamlar düşünmän diňläp oturýarlar-da, sögüp-sögüp çykyp gidýärler. Çünki düşündirip bilenoklar. Sebäbi düşündirmeklik üçin dogrulary sözlemeli bolýar. Dogrulary sözlemeli bolýar. Eger-de söz sözläp otyrkaň, seniň içiňde gizlin ýatan bir zat bar bolsa, diliň dogryny aýdyp bilmeýär. Düşünýäň dälmi? Diliň dogrulary aýdyp bilmeýär. Şonuň utrin dogrulary aýdýaň-a, şonda özüňe uwerni bolýaň. Meselem şol pikirlenip gürleýärler, durup gürleýärler. Şol adamlar şu içindäki gizlin ýatan zadyny birden dilimden sypdyraýmaýyn diýýärler. Bilýän, dilimden sypyp gidäýmesin-dä şu içimdäki gizlin ýatan zat, dilimden sypyp gidäýmesin diýip pikirlenip durup-durup gepleýärler, bilýäňmi? Durýarlar gepleýärler, pikirlenýärler, bilýäňmi? Gözeň getirip gör. Ýürek bir zatlar sypdyrýar o maýmynjyga guduz atýa aýak aldyňa wara. Gelen sen weli ýok edinme seni. Ýagny şol pikirlenýän adamyň içinde hökmany suratda bir zatlar bar bir aýdyp bilmeýän halkyň dykgatyna hödürläp bilmeýän bir zatlar bolýa doganjyklar. A bizde bolsa onnalyk zat ýok patyrdady gidýädik da. Onsoň şu köpüsi bilen men sorag jogap alyşýan. Onsoň şolar. Birden dilimden sypdyraýmaýyn diýip, pikirlenip oturýardylar, bilýäňmi? Garşymda oturýarlar, şunda sorag-jogap alyşmaly, dagy barýan-da, sorag berip başlaýan, pikir alşyp başlaýan uýunam saklanýarlar, özüni çekýärler, bilýäň, çünki birden dilimden sypdyraýmaýyn-da, ýöne o tarapdan, bu tarapdan girip, şu içinde ýatan zadyny sogrup alýaň-da, şonda laňk edip çykýar. Ýagny her bir süýji-süýji zadyň ajy-ajy gägirmesi bar diýýärä, şonda alal. Süýji sözläp duzaga çekýärdiler, süýji sözläp aldaýardylar, çünki aldasaň ynanýar bular samsyk diýýärdiler. Aý bular samsyk-ow, bular aldabermeli, oýnabermeli diýýärdiler. Hawa. Şonda-alak doganjyklarym Allajana şükürler bolsun indi hiç kim özüni aldatmaýaram, oýnatmaýaram, kimiň kimliginem tanaýarlar. Şükürler bolsun gurbana gitdigime. Dindarlaram tanaýarlar, syýasatçylaram tanaýarlar, şuňa meňzeşlerem tanaýarlar. Hawa. Men begenýän doganjyklaryma. Bir wagtlar tanamzokdyk, a ýüzlerine seredip, dogry aýtýaň diýip oturýardyk. Onsoň şu wagt bar ene şu Röwşen Kylyjow aktiwistimiz diýip suratyny paýlaşyp ýörendirler, seni edip gör ene. Ýalançy şolar. Röwşen Gylyjowyň suratyny goýup aktiwistimiz diýip paýlaşyp ýörenler ýalan sözleýär çünki Röwşen Gylyjowa agent diýip gezdiler. Röwşen Gylyjowyň üstünden arza ýazyp gezdiler. Deport etdirmek üçin elinde baryny etdiler. Ýöne häzir hiç zat etmedik ýalak biziň aktiwistimiz zat diýip onuň suratyny paýlaşyp gynanýan ýalak bolup ýörler. Syn edýäňizmi? Baryp şol iki müň ýigrimi birde, iki müň ýigrimi ikide, iki müň ýigrimi üçde Röwşen Kylyjowa agent diýdiler, üstünden arza ýazdylar, deport etdirdiler. Häzir bolsa aktiwistimiz we buny hökümet alyp gitdi, pokažit im žywih diýip suratyny paýlaşyp ýörler, görýäňizmi? Häzir meselem meniň bilenem hiç zat gatnaşyp bilmeýär. Gatnaşmaýarlaram, sorag-jogabam alyşmaýarlar, pikirimiz hem deň gelmeýär. Ýöne maňa-da bir zat bolsa, ine şul aktiwistimizdi, gahrybanymyzdy diýip meniňem suratymy paýlaşýar şular. Men size aýdaýynam. Şolar ýalak bular. Eger boýun bolmasaň-da, şularyň pikirine hormat goýmasaň, şulary goldamasaň, alternatiw hereket edip özüňi halka tanadyp başlasaň, ýa seni boýun edýärler, ýa-da seni ýok edýärler. Gözeňe tüpgür. Hameleon. Wot imенно hameleon ýalançy mesele men ýüzlerine basýana. Şu wagt Röwşen Kylyjowyň suratyny görkezip böler, hakyny talap eden bolup böler emma näçe mer arzalar ýazdylar, agent diýdiler, deport etdirmek üçin elinde baryny etdiler. Seniňki dogry diýip ýazsaňa bolýa ýöne sorag berýädikda şo wagtlar ol inem ýok edýädiler. Kokar soram ana tana diýip iliň kellesini bozup bolduňda sen diýýär heý. Bu äjüt-mäjütlerem geldi bile ýarym türkçe ýarym özbekçe ýarym orsça garym atym edip syçrap ýörler bularam bara. Gepe-de düşünenoklar söze-de düşünenoklar gelýärler syçraýarlar bularam bara kommentariý ýazmanam öwrenipdirler-ä o. Sadagata gitdigim bularam bara ortada bile. Syçrap öler bularam bile. Bularam düşünenok a. Men näme hakda gürrüň berip otyryn, o näme diýip kommentariýa ýazýar bile. Şolar ýalak doganjyklarym bar a. Şol aýtsak aýdybermeli doganjyklarym şu 2019-njy ýyldan 2026-a deňeç ähli taryh bar biziň elimizde. Düşünýäňizmi? Bismillah 2019-njy ýyl Bsmylla iki müň ýigrimi altynjy ýyl Kimler bady, nämeler etdiler, nämeler goýdular, nälik hereket etdiler, tutuş taryh bar elimizde bir sanak kitap bar şeýle. Şeýle kitap bar. Kimler deport edildi, kimler arz etdi, kimler näme etdi, şeýle kitap bar elimizde. Iki müň on dokuzdan iki müň ýigrimi altynjy ýyla deňeç edilen syýasy hereketler we syýasy söz sözlän adamlar hakynda ullakan kitap bar-a. Nämeler etdiler, nämeler goýdular, kim nämeler edýär, nämeler amala aşyrýar. Elimizde bir giden arhiw bar doganjyklarym. Meselem biziň wideoroliklerimizi arhiwde saklaýarlar-a. Tiktokda, ýutubda goýan wideoroliklerimizi indirip alýarlar, arhiwde goýýarlar-a. Gerek wagty görerňiz ýaly. Menem bilýän-dä ony, bilýäň şol. Wideo zat tiktokda, ýutubda goýsaň, indirip alýarlar, Ýutubda, Tiktokda gizläge-de goýýarlar ýa-da bir papkaň içinde goýýarlar, gerek wagty diňläris diýip. Menem bilýän-dä ony şol diňlän wagty şu gulakdan girip beýniň içine dykylar ýalak edýäň-dä o gözeňe tyrkyrasa kän diňläp bilenoklar bolýar we bir zatlar öwrenmek isleýärler meselem şol Söz sözläp wideo goýan wagtyň seniň wideoňy alýarlarda bir zatlar öwrenmek isleýärler kompromat döretmek isleýärler. Kompromat döretmeli bolar bir zatlar döretmeli bolar ýöne şony döretmeklik üçin seniň aýdan sözüňi diňlemeli bolýarlar mejburda diňlemeli bolýarlar ýagny kompromat döretjek bolsalaram näme etjek bolsalaram diňlemeli bolýar a men ony bilýän a onsoň jaň eden wagtlary sesiňi zapis edýärler onam bilip otyn sesiňi zapis edýänlerinam bilýän wideoňy alyp goýýanlarynam bilýän onsoň şu bir sözler sözleýän bir sözler sözleýän şo sözler gulagynda galýar şolar Düşünýäň dämi şol meniň wideoroligimi diňläp otursalar girýäda gulakdan girýä beýnide galýa şo şestrnada. Şo şestrnada galýa bolynym şo sözler saklap durýa şol adamyň beýnisine işleýä şo sözler. Isleseň islemeseň soň şo sözleri gaýtalap başlaýalar. Şo sözleri gaýtalap başlaýa özlerem bilmeýä şony gaýtalap ýörenlerini bilýäňmi. Gowam görýänoo men bular bar şol sesimizi zapis edýän adamlary wideoroliklerimizi alýan adamlary men gowy görýädim. Düşünýäňmi özüň şolar ýörite şolara şolar jaň eden wagty köp gürleýärdim özem bar bir giden zatlary aýdýardym gözüm ýetik köp. Onsoň bular oturyp maňa jaň edip sesimi zapis edýärdiler. Myrat Gurban hakda gürledýärler. Geldi Kärizow hakda gürledýärler. Kakamyrat Hydyrow hakda gürledýärler. Aý kim bardy sorag berseler menem gürleýärdim da aýak aldynda bar. Bular hem oturyp zapis edýärdiler bar. Zapis edýän adamlaryň köpüsem Azatlyk radiosynyň işgärleri. Nämede arator malades hudaý dil berdi size diýýär Allajana şükürler bolsun gurbana gitdigim Allajan aklymyzy almasyn çünki Allatagalla kurany kerimde näme diýýär akyl sahyby mendirin diýýär meniň islemedik zadyma hiç kimse akyl ýetirmez diýýär ýagny Allatagalla islemese hiç kim şol akyla şo zada akyl ýetirip düşünip bilmeýär. Gözeň etikler muny Allah Tagalla Kurany Kerimde aýdyň açyk aýdýar muny. Bu zatlary öwrenmeklik üçin ahun, molla, jelar, kary ýa ýene garagör gerekli däl açjaňda okaýaň welinem şo taýda bir giden aýatlar bir giden süreler bar. Açyp okaýaňyz i göz ýetirýaňiz. Göz ýetirýaňiz gözeňize getiripgör. Çünki özüňiz oturda pikir edip görüň bir ýüz on dört sanak süre bar. Süre diýmeklik näme bolýar ine meselem süre diýip otyryn men şu wagt. Hä? Süre diýen şu süräni türkmençä öwürseň näme bolýar? Gelen söz bar. Meselem, her bir aýatyň, her bir sözüň gelen wagty bar. Söweş wagtynda, pitne wagtynda ýa-da şuňa meňzeş zatlarda gelen bir giden nemeler bar, aýatlar bar. Pitne zamanynda gelenleri bar, ýa göç zamanynda gelenleri bar, ýa söweşde, ýa şu pitnede, şu zamanlarda gelen bir giden aýatlar, süreler bar. Ary sürüsi bar, gowak, düş-düşkenek, şolar ýaly sürüler bar, sygyr sürüsi bar. Ýagny, şolary alyp okaýaňyz-da, göz ýetirýäňiz, doganjyklarym. Meselem, ary diýen süre bar, düýe diýen süre bar, gowak diýen süre bar, düş-düşkenek diýen süre bar, sygyr diýen süre bar. Birgiden nemeler bar-ow. Içinde birgiden unudylan taryhlar hakynda maglumat bar. A biziňkiler bolsa, Kurany Kerimi alýarlar, sumkaň içine salýarlar, öýüniň ýokarsynda asyp goýýarlar. Aý mende Kuran bar diýýärler. Ne okap bilýärler, ne düşünip bilýärler. Hiç zat etmeýär. Alýarlar Kuran bar diýip sumka salýarlar, öýüniň ýokarsynda asyp goýýarlar. Wessalam. Al-da oka. Içinde öwren näme ýazypdyr dur, nämeler bar. Manysyny, mazmunyny öwren. Bir on gezek, ýigrimi gezek oka. Düşünmeýäňä meselem aýdýaň, okadyň, düşünmediň. Oka şony. Kurany Kerimde her bir aýatlar birek biregi goldaýan aýatlar. Biri birigiä kybapdaş gelýändir, biri birini goldaýar, goraýar her bir aýatlar. Syn etýäňizmi? Her bir aýatlar biri birini goraýar, goldaýar we kybapdaş gelýär. A şony düşünmediňmi üç gezek, dört gezek, bäş gezek okaýaň welinem düşünýäň. Juda düşünmeseň gözüňi açyp daş-töweregiňe seredýäň doganjyklar. Gaty bir juda düşünmeseňem Jelal karyň ýanyna gidýäň. Ýöne şu wagt Eýranda uruş bolupdyr, bilemok bu Jelal karyň ýanyna goýberermi, kliýentlerem azalan duranyň şu wagtlara. Ol pahyram işlemeklik mejburyýetinde goýarsyňyz sizler wagt, olam firma gitsinmi, nirä gitsinmi, potratlar suwa ýaksynmy, nädip pul gazanmaly, eger sizlerem barmasaňyz tüweleme türkmenistanlylar gaty köp gelýär diýýär wara. Hawa, Jelal karynyň glawny kliýentleri türkmenistanly diýýär, her baranlarynda elli dollar, ýüz dollar, bir giden pul, düwünçek, köke süýji, bir giden zatlaram ertýärler diýýär-ow, meselem şol Eýranyň taksistleri gürrüň berýär-de-ow. Ýagny taksistler gowy kireý edýär, gowy pul gazanýar. Meselem, Türkmenistan Jelal Kary öýüniň ortasyndaky taksistler gowy pul gazanýar. Jelal Karyň özi gowy pul gazanýar. Ýagny, tüweleme biziňkiler bar-a, bela ýaly. Şu zamanda molla bolup bularyň garşysynda oturaýmaly eken, wara, baýadýarlar. Özüňiz okaň doganjyklarym, özüňiz alýaňyz, okaýaňyz, internetde bar-ow, türkçe bar, türkmençe bar, orsça bar. Alyň, okaň doganjyklar. Meselem, A türkçäni okaýaň düşünmediňmi, orsçany okaýaň. Orsçany okaýaň düşünmediňmi, türkmençäni okaýaň. Türkmençäni okaňda düşünmediň, iňlisçe oka şony. Şonda göz ýetirýäňiz doganjyklarym hemme zada. Bolýa onda watandaşlar maňa-da rugsat beriň, menem indi sizler bilen sawollaşaýyn, birazjyk dynç alaýyn wara. Ana Haýatam geldi, Haýat bilenem ýaňky ýygryşdyk, gyrlyşdyk. Haýatjan gowy geldiň-aý senem wara.

Düşünýäňiz dämi? Çagajyklaryňyzyň gelejegini goraň. Adamzat çynar agajy ýalak doganjyklarym. Ine meselem, bizleri kiçjik wagtymyz elimizden tutup öwlüýä alyp gitýärdiler. Bizleri kiçjik wagtymyz öwlüýä alyp gitýärdiler. Kellämizde-de ol okan telpek bardy, şu öwlüýä gidýäs. Bu kim diýýän ol inem, babaň babasy diýýärdi. Bu kim diýýärdiň, o meň babam diýýärdi. Bu kim diýýärdi, ol inem meň kakam diýýär. Bu kim diýýär, meň mamam, ýagny şeýdip bizleri öwlüýä äkidip, öwlüýäde mazarlary görkezýärdiler. Bilýäňmi? Öwlüýä äkidip ine babamyň babasy, babasynyň babasy diýip, öwlüýä gidip bizleri mazarlykda babalarymyzy öwrenýärdik, atlaryny, ýedi arkamyzy. Ýagny ýedi arka bizde sanalýar, bilemok köp kişide sanalýarmy, sanalanokmy, ine biziňkiler şol ýedi arkasyny sanaýar biziňkiler. Onsoň şol biziňkiler şol ýedi arkasyny sanansoň bizlere öwredýärdi-da, meselem, Derwiş gowumy, sen armada Myrat Kurbanow barada öz pikiriňi aýdaýda mümkin bolsa diýýär. A Myrat Kurbanow bir oppozisioner. Myrat Kurbanow halkyň öňünde çykyş edýär, söz sözleýär, Gurbangulyny kowalaýar, Serdary kowalaýar, pikirini paýlaşýar. Adam oppozisioner, syýasatçy. Eý näme aýdyň? Haýsy pikirim aýdyn. Adam uky uwa elinde meselem tüweleme kakam Rahydyrow elinden tutup getirdi. Meselem DBK bar. Ýagny Gazagystanyň opozisiýasy bar Fransiýada DBK diýýärler ýüzünde kepderiniň suraty bardyr DBK. A bu-da DWT. Ol a DBK bu-da DWT kakam Rahydyrow getirdi ýagny bularyň atlary bile türkmençe däl. Ýagny DWT diýmeklik orsça. Fransiýada döredildi. Meselem Eýranyň Homenisi bar, Eýranyň Homenisem Fransiýada bilim aldy we Eýrana geldi. Homeni. Homenini başda şol Fransiýada ýetişdirildi, şo taýda dini öwrendi, şialygy öwrendi, dünýä ýüzüni şo taýdan kontrol etdi Fransiýada. Meselem şo taýda ermenileriň diasporasam bar. Fransiýada ermenileriň uly bakan diasporasy bar, Gazagystanyň DWK-sy bar meselem. Gazagystanyň oppozisiýasynyň ady kim şonuň ady? Gazaklaryň oppozisiýasy bar şu taýda, DVK-nyň nemesi. A bu-da DVT-da. Onsoň bulary Kakam Rahydyrow getirdi bular aslynda. Onsoň bu taýda bilemok Kakam Rahydyrow näme üçin we näme sebäpden getirdi, bu taýda konflikt bardy. Çünki Çemen Öräýewe diýen bir Amerikada biziň bir watandaşymyz bardy. Indi watandaşymyz däl, ýöne öň watandaşymyzdy Çemen Öräýewe. Bu taýda Kakam Rahydyrow liderdi. Türkmeniýa Abydinýaýinsiýa diýen gruppada Kakam Rahydyrow liderdi. Soňra bularyň arasyna tow düşdi. Bilemok, nädip tow düşdi. Soň bular Myrat Kurbanowy getirdiler we Çemen Öräýewäni bitirdiler şonda. Çemen Öräýewäni bitirdiler, oppozisiýany bitirdiler, indem aktiwizmi bitirdiler, gel keýfim gel indi bolsa. Ýaýyny açýarlar, gel keýfim ha-ha-ha, hi-hi-hi, wa-ha-ha, hi-hi-hi. Ýagny şonda alat-da, meselem, ine, sizlere orslaryň mafiýa kinolaryny görkezýärler. Orslaryň mafiýasynda nähililik, meselem bir mafiýanyň liderini öldürmeklik üçin adam ugradýarlar. Ondan soň şol öldürmäne giden adamyň özünem öldürmeklik üçin adam ugradýarlar. Soňra onam öldürmek üçin adam ugradýarlar. Bulam şondalark-da, ol ony döretýär ýok etmek üçin, soň ol ony döredýär, ýagny bir-birini ýok edýärler, iň soňunda hökümediň öňüni açýarlar. Şu wagt bir giden adamlar biziň alyp barýan hereketimizden hökümediň alyp barýan hereketini gowy görýär, çünki bizleri radikallaşdyrdylar. Bilýäňmi, meselem, sen kime garşy göreşseň şoňa meňzeýäň. Şol adamyň häsletini alýaň, şol adamyň edýän hereketini öwrenýäň we seniň hoşuňa gidýär. Meselem, Gurbangulynyň, Serdaryň edýän hereketleri hoşuňa gidýär. Meselem, aýdýandyrlar, Aý, hak edýärler, şu halka geregem şu diýýändir, çünki öwrenişdiler. Gurbangulynyň, Serdaryň şo geleňsizligi, görüp-görmezden gelmezligi, öwrenişdiler bularam. Hoşuna gidýär, göz öňüne getirip gör. Ýagny, göreşýän adamsyna meňzediler. Şonda-lak doganjyklarym, eý, aýtsak aýdybermeli doganjyklarym, aýtsak aýdybermeli. Şonuň üçin, Süýji gepden doýma ýok, samança güýji ýok. Özüňizi gelişdiriň, Google bar, ChatGPT bar, siz syýasatçy, aktiwist, ýene gara gör bolmaklyga çalyşmaň. Siz adam bolmaklyga, ynsan bolmaklyga, zehinli bir jemgyýet bolmaklyga çalyşyň. Zehinli zehinli ýaşlar boluň, döredijiligiňiz bolsun, ýa bir analiz getirip geliň, bir zatlary analiz ediň, bir bir zat tutuň-da, bir ýagny her bir adamyň özüniň zehini bolýar, dünýägaraýşy bolýar, taktikasy bolýar, ugry ýoly bolýar, özüňizi gelişdiriň-da garaz. Gepleseň gep gepleseň janyňa bir dert diýsene diriliş diýýä ýa biz doganjyk bilen biz öwrenişdik ýa o. Biz öwrenişdik doganjyk bilen şolar ýalak. Onda näme doganjyklarym hany sag boluň sag oturyň Allaha emanet boluň görüşýänçäk doganjyklarym hoş sag boluň.